Shwmai, pawb, a chroeso i ymchwil ar y gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y benod heddiw, mae Laura Jenkins, ymchwilydd PhD o Brifysgol Metropolitan Manceinion, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n ystyried diddordebau dysgwyr mewn gwersi ieithoedd. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Laura. Shwmai Laura, sy'n ti? Da iawn, da iawn, diolch a ti? Ie, yeah, reit, ie. Yeah.
Iawn, diolch. Diolch yn ddod i siarad â fi am dy waith. Um, fel o'n i'n dweud, ni'n dechrau pob penod y podlediad gan sôn am ein hwythnosau yn y byd ymchwil. So, oh. beth wyt ti wedi bod yn neud dros yr wythnos neu'r wythnosau diwethaf yn y PhD? A uh, yes, mae pethau'n mynd, basically. Iawn, oh, cwestiwn da. Um, felly, dros yr wythnosau diwethaf, wel, ges i cyfarfod mawr gyda'r tîm um, lle o'n i'n gorfod, wel, dangos iddyn nhw yr holl gwaith dwi wedi bod yn wneud hyd yn hyn. Felly oedd hynny'n gyfarfod mawr a phwysig ac yn amlwg o'n i bach yn nerfus ond diolch fyth ath y cyfarfod yn iawn. Felly dwi wedi ysgrifennu cryn dipyn hyd yn hyn, falle rhyw 45,000 o eiriau, so ma' ma' pethe'n dechrau dechrau dod, so treuliais i sbel dros y gaeaf yn dadansoddi'r holl ddata ac yn dechrau ysgrifennu, felly ti'n gwbod fel cyrhaeddais i bwynt lle falle o'n i'n dechrau gor-feddwl bethau. Felly, dwedodd y tîm, OK, Laura, beth am i ti jyst ddechrau ysgrifennu nawr? Ysgrifenna, cer amdani, a wedyn ni, falle by- ti'n dechrau gorfeddwl am bethau nawr. Jyst ysgrifenna rhywbeth a bydd pethau'n dechrau dod. So, oedden ni'n awgrym grêt i fod yn onest, achos unwaith i mi ddechrau ysgrifennu oedd pethau'n dechrau llifo ac o'n i'n dechrau gwneud synwyr falle o'r holl ddata a'r holl syniadau oedd gen i. Felly, oedd hynny'n grêt, felly cwpl o wythnosau yn ôl o rhaid i fi ddangos i'r tîm yr hyn o'n i wedi ysgrifennu. Ac um, na, ath y cyfarfod yn dda ac oedd yr holl bwyntiau o dan nhw, maen nhw wedi helpu yn sicr achos, um, chymod, um, Mae, mae, mae, ne- chi'n mynd, chi'n mynd yn nerfus nag ych chi, chi'n ysgrifennu rhywbeth a chi'n ymdrechu llawer a wedyn ydych chi'n dangos i'r tîm be ydych chi wedi ysgrifennu a ydych chi'n meddwl, oh gosh, be maen nhw'n mynd i weid, ond um, na, ath y gyfarfod yn dda ac o'n nhw'n gweud, chymod, you're on the right track, so yeah, oedd hynny'n... Um, oedd hynny'n gret. Nice. So ble wyt ti yn y kind, nid yn y byd, ti'n spen, ond like, yn y PhD, ble wyt ti, like, Ti'n ti neud y rhan amser, llawn amser? Like... Uh, rhan amser, felly dwi'n gweithio llawn amser a yn neud y PhD rhan amser. Felly dwi wedi bod yn neud y PhD ers 2022, felly dyma'r wel, dechrau'r pedwerydd flwyddyn. Dechreuais i mis Ebrill 2022, yeah. felly dwi nawr jyst yn dechrau'r pedwerydd flwyddyn. A dwi'n gobeithio falle gorffen yr adeg 'mla flwyddyn nesa ond gawn ni weld gawn ni weld sut mae'r yy ch'mod dwi dwi'n neud y y write up ar hyn o bryd so... Ie. ...gawn ni weld sut ma' hynny'n mynd. Na wych.
So, ni wedi bod yn sôn am beth dych chi wedi bod yn neud dros yr wythnosau diwethaf, ond wyt ti eisiau jyst cael like munud jyst i esbonio beth ydy dy brosiect, beth wyt ti'n actually'n ymchwilio? Iawn, felly dwi'n edrych ar rôl cynnwys digidol a diddordebau dysgwyr mewn addysg ieithoedd. Felly yn benodol dwi'n edrych ar rôl personoli, hynny yw sut ydyn ni'n gallu personoli gwersi ieithoedd a'r adnoddau dyn ni'n ei ddefnyddio. Um, yeah. A'r effaith bosibl gall hyn ei gael wedyn ni ar ymgysylltiad dysgwyr. Hynny yw, ydyn ni'n gallu gwneud ein gwersi ieithoedd yn fwy bersonol, yn fwy berthnasol i'r dysgwyr, ac o ganlyniad wedyn ni, efallai cynnyddu ymgysylltiad dysgwyr gyda'r cwrs. Yeah. Felly, dyna'r dyna cysyniad. Na, wych.
So, o ti'n gweithio gyda... Ydy'r prosiect yn kind of canolbwyntio ar oedolion neu gyda plant neu... Oedolion, like, kind of... felly oedolion sydd wedi dewis astudio iaith. So, maen nhw wedi gorffen yr ysgol, falle maen nhw wedi gorffen addysg yn gyffredinol ac yn ei hamser sbar, maen nhw wedi dewis mynd yn ôl a dechrau yeah. astudio iaith. Felly, yn amlwg, yng Nghymru, mae'n hyn, hyn yn beth enfawr yeah. gyda'r gyda, gyda dysgu Cymraeg ar y genedlaethol, ond hefyd pan dechreuais i'r doethuriaeth, o'n i'n gweithio mewn ysgol ieithoedd mawr yn Llundain, felly oedd llwyth o bobl yn dod i astudio Sbeineg, Eidaleg, Siapaneg, Almeineg ac yn y blaen. Felly o'n i'n edrych ar hynny hefyd, chymod, chymod um, y ffordd mae, mae'r dosbarthiadau yn cael eu, eu rhedeg, eu addysgu, rhesymau pobl dros dewis astudio mm. iaith, a wedyn ni edrych ar sut dyn ni falle'n gallu cynyddu ymgysylltiad dysgwyr gyda'r ieithoedd, achos chymod, dwi'n meddwl yn, yn enwedig yn y Deyrnas Unedig, mae, mae, mae llawer o bobl yn anffodus iawn wedi cael profiadau eitha negyddol gydag astudiaethau ieithoedd yn yr ysgol. Yeah. Felly mae'n mae foment mawr, really, i oedolion ddewis astudio iaith eto, chymod, cael go, cael tro mm. arall ar astudio iaith. Felly y diddordeb mawr yda fi ch'mod canolbwyntio ar falle rhes- rhesymau oedolion dros dewis astudio iaith a wedyn ni edrych wedyn ni ar sut 'dyn ni'n gallu sicrhau bod yr ymgysylltiad yna gyda'r gyda'r oedolion. Yeah. Felly edrych ar ffordd o sicrhau bod y dosbarthiadau yn fwy berthnasol, bod mm. y, y, yr astudiaethau ieithoedd yn fwy falle yn, yn cyd-fynd gyda reality y dysgwyr, felly bod yeah. y cy, mae'r cyd-destun yn bwysig iawn. Mae dolion wedi dewis astudio iaith am rhyw reswm penodol, felly mae diddordeb mawr dda fi mewn edrych ar y resymau hynny a gweld, chymod, a oes modd i ni sicrhau bod y dosbarthiadau yn fwy berthnasol, oes modd i ni falle personoli y dosbarthiadau a'r adnoddau tymyn bach er mwyn yeah. gwneud y profiad yn fwy defnyddiol hefyd i'r dysgwyr. Nifer fawr o brofiadau gyda fi o chmod, eistedd mewn dosbarthiadau fel tiwtor a fel dysgwr hefyd. Yeah. A chmod, weithio oedd rhyw bwnc yn y llyfr. Chmod, heddiw, dyn ni'n mynd, ni mynd i siarad am beth bynnag. Ac o'n i'n clywed dysgwyr yn gweud pethau fel, os gen i ddim barn am hyn yn, yn fy iaith i, felly'n sicr does dim barn gen i am hyn yn yeah. Angeg, Cymraeg, Almaeneg, beth bynnag. Felly oedd hynny'n foment mawr i fi o feddwl, oce, okay, mae hynny'n bwynt da. Os... Yn bendant, dyma hwnna'n rhywbeth ni wedi gweld. So, ar y foment dwi'n dysgu dosbarth uwch, yn ogystal â fy dosbarth mynediad, ond Yn y system dysgu Cymraeg wrth gwrs mae mynediad yn kind of defnyddio dull yym cliw lafar, so Duolingo method i ddysgu, so ni'n kind of annog nhw i sgwrsio ond ni ddim yn defnyddio sgwrsio fel un o'n prif dulliau dysgu fel petai yn y cwrs lyfr. Ond pan ti'n cyrraedd lefel uwch, fel ti'n gwybod, mae pob uned yn dod â rhyw pwnc drafod. Hmm. Ond o'n i'n cofio cwpl wythnosau yn ôl, mae rhan fwyaf o'n osbarth i yn, yn, yn ddynion. A roedd uh, uned yn ffasiwn, yn sôn am oh, ffasiwn, a roedd pawb yn just like, stym barn. Like, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod, ie. Yeah. Dwi'n gallu dweud yn ffasiwn. Ond mae'n swnio fel, mae'r ymchwil di yn kind of edrych ar kind of lot o pethau wahanol. So ni'n sôn am cymhelliant yma personoli. So beth sydd yn y llynyddiaeth? wyt ti wedi darganfod unrhyw beth fel like, sail llenyddiaeth ar gyfer yr ymchwil? Achos fi'n tybio bod ti wedi darllen lot am Ddornier, o lot gan Ddornier. O, oh, Dornier, fan mawr, fan mawr. Yeah. ydw, ydw. So, ie, yeah, fan mawr o, o Dornier. Felly, pan ddechreuais i'r doethuriaeth, falle cymhelliant oedd falle ffocws, ond wedyn ni'n allan ni newid fwy i edrych ar ymgysylltiad. Yeah. So, um, darganfyddais i rywbeth o'r enw yym context personalisation so personoli cyd-destunol ac o'dd grŵp o ymchwilwyr yn yr Unol Daleithiau dwi'n meddwl ym maes mathemateg ym maes algebra 'di fod yn defnyddio'r dull yma o bersonoli cyd-destunol lle o'n nhw'n ceisio gwneud i'r dosbarthiadau algebra fod yn fwy berthnasol i'r dysgwyr. Mm. Felly, um, plant, ys, plant, chmod, pobl yeah. yn ei harddegau yn yr ysgol, ysgolion uwchradd a'r coleg falle, oedd, um, chmod, um, y cynulleidfa. Ac o'n nhw'n ceisio edrych ar ffyrdd wahanol o sicrhau bod yr algebra, bod y mathemateg yn fwy berthnasol i'r dysgwyr. Felly, o'n nhw'n ceisio dangos i'r dysgwyr ffyrdd o, o edrych ar y mathemateg a'r algebra, ond mewn cyd-destun oedd yn fwy berthnasol mm. i'r dysgwyr. Hynny yw, os y diddordeb da chi mewn cerddoriaeth, Cambridge, edrych ar y ffordd mae cerddoriaeth yn defnyddio mathemateg ac algebra, neu os oes ddiddordeb gyda chi mewn chwaraeon, edrych ar sut mae mathemateg ac algebra yn gallu bod yn ddefnyddiol ym maes chwaraeon ac hmm. yn y blaen. Um, felly, o'n nhw wedi gwneud llawer o, o ymchwil ym maes mathemateg ac algebra ar y cysyniad yma. Ond o'n i'n, o'n i wrth y modd gyda'r syniad yma o chwod, personoli cyd-destunol, felly cymeryd pwnc academaidd a helpu pobl i weld sut mae'r pwnc academaidd yma yn gallu cysylltu gyda ei diddordebau yeah. personol nhw, gyda ei bywydau pob dydd nhw. Felly o'n i'n meddwl, waw, mae hynny'n gret y cysyniad yma. Felly pam, chymod, yn hytrach na defnyddio hyn gyda mathemateg, sy'n amlwg yn syniad gwych, beth mm. am i ni edrych ar hyn ond o safbwynt addysg ieithoedd a cymeryd yeah. y cysyniad yma o bersonoli cyd-destunol ond yn newid e o gwmpas tymu bach a jyst defnyddio'r cysyniad ym maes addysg ieithoedd. Yeah. Um, felly, Walkington a Bernacki yw rai o'r pobl sy'n sy wir yn gweithio yn y maes yma. A maen nhw wedi ysgrifennu llwyth o bethau um, am, uh, am y cysyniad. A mae'n gret, a mae'n neud samwyr, chi'n meddwl, mm. unwaith i chi ddarllen yr holl, yr holl waith maen nhw wedi wneud, chi'n meddwl, wrth gwrs, yeah. wrth gwrs dylen ni fod yn neud hynny, wrth gwrs, yeah. dylen ni fod yn helpu pobl i weld sut mae pynciau academaidd yn gallu cyd-fynd neu yn gallu bod yn berthnasol i'w diddordebau nhw, i'w bywydau pob dydd. Yeah. Felly, chymod, y syniad wedyn oedd gen i, pam na gen i wneud hyn yn, fel rhywbeth reolaidd, chymod? Um, mm. Felly, ie, yeah, llawer, llawer iawn um, o waith wedi cael ei wneud fyna gyda nhw ym maes mathemateg, ond um, oedd hynny wir wedyn i'n sbardun i mi geisio feddwl am y peth o safbwynt addysg, addysg ieithoedd, a dechrau meddwl am chymod, oce, yr holl resymau wahanol sydd gyda phobl dros astudio iaith. Wedyn ni edrych ar y resymau hynny, falle ceisio ffeindio, a dyna lle mae'r cynnwys digidol yn o fewn, ceisio yeah. ffeindio cynnwys digidol sydd falle'n berthnasol i'r resymau, i diddordebau'r dysgwyr, a wedyn ni falle clymu rein gyda'i gilydd er mwyn wedyn ni creu adnoddau ar gyfer y dosbarthiadau a creu gwersi yn seiliedig ar y cymysgedd yma o cynnwys digidol um, a gwedyn ni diddordebau personol dysgwyr er mwyn creu y personoli cyd-destunol yma yn y dosbarth. Um, a mae lot o waith wedi cael ei wneud am bethau o'r enw um, grain size, depth and ownership. Hynny yw, pan dyn ni'n edrych ar grain size, y syniad yma o wrth i ni geisio personoli y dosbarthiadau. Ydyn ni'n ceisio personoli'r dosbarth ar gyfer un dysgwr, sy'n amlwg mm. yn hawdd iawn, neu ar gyfer grŵp o, o ugain o bobl. Yeah. A wedyn ni gyda'r depth, y syniad yma yw, oce, okay, ydych chi'n edrych ar, os ydych chi'n edrych ar diddordebau dysgwyr, ydych chi'n mynd am rhywbeth sy'n wir yn nis iawn, Neu mm. ydych chi'n mynd am rhywbeth lle falle bys y mwy o bobl yn gallu cymryd rhan, felly pethau fel teithio neu bwyd, pethau falle fwy sain nis ac yn fwy yeah. agored. A wedyn ni, yr ownership wedyn ni, oedd hynny'n rhywbeth ddiddorol, lle ydych chi'n edrych ar, o ran y personoli, pwy sy'n hmm. gyfrifol mm. am y personoli? Efer tutor, sydd falle yn nabod y dysgwyr yn eitha da, ond ddim ar lefel yeah. bersonol, neu efer dysgwyr ei hun sy'n gyfrifol am helpu i, i gynllunio'r gwersi ac yn helpu i bersonoli'r gwersi. Er enghraifft, trwy ddod ar rhywbeth gyda nhw i'r dosbarth i'w drafod. Pethau bach yeah. fel yna. Felly oedd brain size depth ac ownership yn rhan mawr o'r cysyniad yma o personoli cyd-destunol. Mae rhywbeth i fi oedd wir yn ddiddorol. Just dechrau, chymod, i feddwl am bethau o safbwyntiau gwahanol, achos mae'n neis gweud, o ie, newn ni personoli'r dosbarthiadau, ond mae angen bod yn realistig hefyd. Dyn ni'n gweithio fel tutoriaid, mae yna cynllun gwaith dyn ni fod i'w ddilyn, mae yna llyfrau cwrs, Mae nifer o ddysgwyr mewn grŵp gyda diddordebau wahanol, felly mae, mae rhaid edrych ar y peth o safbwynt realistig hefyd. Hynny yw, yeah. beth ni wir yn gallu wneud mewn dosbarth lle mae yna nifer o ffactorau gwahanol. Felly, ie, yeah, depth, grain size ac ownership, beth ni'n rhywbeth uh, ddiddorol iawn hefyd.
Wedi cymryd nodyn. Mae... Nid bod i'n mynd i rwy'n ar gyfer fy ymchwil i, ond ia, mae'n mae'n swnio'n ddiddorol. Mae lot o ffactorau i'w ystyried mewn gwersi, achos nid jyst falle um, diddordebau'r dysgwyr yn effeithio ar sut maen nhw'n gallu ymgysylltu â'r pwnc, ond hefyd lefel ieithyddol y dysgwyr, achos fel tutoriad dysgu Cymraeg, ni'n gwybod nid, po, nid bob dysgwr yn y, yn y wers yn gallu cyfarthrebu i'r un mm -hmm. radd. So mae'n weithiau mae hwnna'n kind of bwydo mewn. Wyt ti wedi, wyt ti wedi gweld yn rhywbeth yn y llynyddiaeth yn sôn am kind of dilliau dysgu a sut mae dilliau dysgu yn kind of ffafrio, um, yn ei creu awyrgyrch ffafriol ar gyfer personoli? Like, wyt ti wedi gweld bod y dylliau clyw lafar neu unrhyw beth, neu contact language integrated learning wedi bod yn ddefnyddiol ar gyfer mm. hyn?
Felly mae co- content language integrated learning, mae hynny'n beth ddiddorol iawn. Mae'n rhywbeth sy'n cael, o, neu oedd yn cael ei ddefnyddio mm. llawer iawn. Um, pan o'n i'n byw yn Sbaen yn y gorffennol, dyma pam dwi yma nawr i ymweld â yeah. ffrindiau gati. Pan o'n i'n byw yn Sbaen, oedd clil wir fel bŵm, oedd bŵm mawr y maes clil, yeah. oedd pawb yn ei clil. A, mae hynny... yn fy marn i, mae Clill yeah. falle bach yn wahanol i bersonoli. Mae Clill yeah. fwy fel kill two birds with one stone, yma, just ceisio falle addysgu yeah. deiryddiaeth yn Saesneg neu mathemateg yn Saesneg, a wedyn ni oedd y plant yn cael y ddoi beth ar yr un pryd ac ddim ffordd o falle defnyddio'r Saesneg mewn chymod, um, modd wahanol i yn hytrach na dim ond defnyddio'r Saesneg yn y dosbarth Saesneg. Yeah. Mae Clil yn ddefnyddiol iawn, dwi'n meddwl, a mae nifer o bethau mawr dyn ni'n gallu dysgu o Clil. Ond yn fy marn i, mae Clil mae jyst bach yn wahanol i personoli dosbarthiad, mm. edrych ar ymgysylltiad um, dysgwyr. Felly, un o'r pethau diddorol iawn nes i ddarllen, a dwi'n ceisio cofio gan bwy, da ni'n i'n ffeindio'r enw, oedd y cysyniad yma o catch and hold. Right. A mae'n debyg iawn i... Wel, mae'n mae cyd-fynd, rili, really, gyda'r gyda syniad yma o cyd... Um, chymod, personoli cyd-destunol a'r grain size, depth, ownership. Catch and hold. Y syniad yma o... Pam dyn ni'n edrych ar y diddordebau dysgwyr, a pam dyn ni'n edrych ar ceisio personoli dosbarthiadau, a pam dyn ni'n edrych ar um, gweithgareddau gwahanol yn y dosbarth, y sôn yw bod angen gael catch a mae angen cael hold. Mm. A'r catch, syniad tu ôl i'r catch yw bod angen rhywbeth i gael sylw'r dysgwyr. Rhywbeth yeah. sy'n mynd i'r dysgwyr falle stropio a meddwl, o, mae hyn yn ddiddorol. Hold, wedyn ni, oedd y syniad o unwaith i chi gael y catch, mae angen i chi wel, dal diddordeb y dysgwyr trwy'r gweithgaredd. Um, a'r, um, chymod, mae'r syniad yma wedyn ni o gyda'r grain size, depth, ownership, mae yna ffurf wahanol o gael y catch ar y dechrau a wedyn ni cael yr hold wrth i chi, wrth i chi ddal mm. e, mm, diddordeb um, ac ymgysylltiad y dysgwyr trwy'r gweithgaredd. Felly, oedd hynny'n rhywbeth ddiddorol i, felly, chymod, adbrofi um, yn, yn ystod yr ymchwil, oedd sut i gael y catch yn y lle cyntaf, a wedyn yeah. unwaith chi gael y catch yma, dych chi wedi cael sylw'r dysgwyr, maen nhw'n ymddangos fel eu bod nhw wedi ymddiddori yn y pwnc. Hmm. Sut mm. i wedyn ni yn cael yr hold yna? trwy gydol y, y gweithgaredd, achos yeah. o, mae hynny rhywbeth i chymod, i diwtoriad, mae hi mor bwysig, achos ydych chi'n gallu gweld, mae'n amlwg pan mae'r dysgwyr yn dechrau colli ddiddordeb, ydych chi'n gallu gweld yeah. yn llagaid y dysgwyr, yn ei gwynebau, a, a ydych chi'n gwybod, fel tiwtor, chi fel, o na, maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi mynd. Yeah. Felly, um, oedd, chymod, wrth i mi ddarllen trwy'r llenyddiaeth, oedd, oedd y gwaith wedi cael, cael ei wneud am y catch and hold, oedd hynny'n ddiddorol iawn, a nath hynny wedyn ni, chymod, nes i ceisio gysylltu popeth gyda'i gilydd, really, a syniad yma o catch and hold, sut yn ni'n falle dechrau gweithgaredd, beth yw'r camau gwahanol wrth i ni wneud gweithgaredd y gwahanol yn y dosbarth, chymod, mae angen rhyw fath o dechreuad, canol, diwedd, glo er mwyn cael mm. action hold. Wedyn ni o'n i'n edrych ar y ffactorau fel, oce, okay, y depth, y grain size, ownership, yr yr holl ffactorau yeah. yma wedyn ni'n dechrau dod gyda'i gilydd er mwyn creu yr awyrgylch yma lle o'n ni wedyn ni'n gallu dechrau dadansoddi ymgysylltiad um, y dysgwyr yn, yn y dosbarth wrth edrych ar mathau wahanol o weithgareddau, gweithgareddau falle agored iawn, wedyn i gweithgareddau falle fwy traddodiadol, lle ydych chi jyst yn neud rhywbeth ar y llyfr. Felly oedd e'n gret, really, edrych ar um, falle yr awyrgylch gwahanol yn ystod gweithgareddau gwahanol, yr ymgysylltiad, y ffordd oedd y, um, y dysgwyr yn Mae'n ddim byd bihafio, maen nhw'n, maen nhw'n, chymod, maen nhw'n rhywbeth o'r enw yeah. beha the behaviour of engagement. Um, nid, nid, nid, nid maen nhw'n bihafio mewn ffordd. Yeah, yeah, yeah. Maen nhw'n fel plant, ond y ffordd yeah. maen nhw'n well, bihafio wrth wneud y gweithgaredd, ond dwi'n defnyddio'r yeah. gair bihafio fel na, nid fel plant bach yn bihafio yn y dosbarth. Na, na, fel ymfeg, ymfegiad y dysgwyr, um, ond fe. Ie, yeah, dyna ni, fel sut, sut maen nhw'n ymgysylltu gyda'r um, gweithgareddau. Felly, um, Na, yeah, wych. catch and hold. Dwi'n awgrymu i chi edrych arnyn ni. Mae'n uh, ddiddorol iawn. Dwi'n mynd i edrych ar catch and hold, ond achos fi'n ysgrifennu traethawd hir fi yn Gymraeg, dyw dal a dal ddim yn swnio... Dal, na,
na, dal a dal. Dal a dal.
Na bydd angen... Anyway...
...neud hynny mewn ffordd wahanol yym fel p- pysgota.
Ie sai'n siŵr. A wedyn 'ny... Nai... O'n i ddim o'n i ddim.
Dal a cadw a ond... Wel. ...nid fi nai nai... O cadw felly ie dych chi'n cadw diddordeb y dysgwyr. Bachu a chadw.
Bachu a chadw ma' hynny'n swnio'n neis. Reit. Ie.
Ma' i chi wedi clywed e ar y pod fy- yn gynta bachu... Ie. ...a chadw Copyright, Jonathan Davies. Yeah, fi sy'n gyfriflod hwnnw. Um, na wych. So ni wedi sôn nawr lot am um, y kind of, y pethau sy'n effeithio ar dysgu eithoedd a sut mae sy'n effeithio ar sori ar personoli. Ond beth am i ni'n ei troi at dy kind of data di. So beth o ti'n gasglu, oh. sut nes ti gasglu fe, a wedyn oedd na deth delltar ansoddi nes ti ddefnyddio. Oce, okay, iawn.
Felly, beth gasglais ti? Llawer o bethau. I gychwyn, oedd holiadur yn gofyn i... wel, oedd ugain o ddysgwyr 'di yym cymryd rhan yn y gwaith ymchwil, yn gofyn i'r dysgwyr am eu rhesymau dros astudio'r iaith yn y lle cynta', a wedyn ni, beth yn union oedd o ddiddordeb iddyn nhw yn eu bywydau pob dydd yn gyffredinol, hynny yw, diddordebau cyffredinol. A wedyn ni, beth oedd ddiddordeb iddyn nhw o ran y diwylliant yn, a, sy'n gysylltiedig gyda'r hmm. iaith mm. targed? Um, wedyn ni, gyda'r gwybodaeth hynny, felly resymau dros astudio'r iaith, diddordebau cyffredinol a diddordebau falle penodol ynglyn â diwylliant yr hmm. iaith. Mm. oedd syniad gyda fi wedyn am falle el, elfennau wedyn i os ti bersonoli'r dosbarthiadau. Yn ogystal â hynny, casglais i gwybodaeth ynglyn â defnydd y dysgwyr o gynnwys digidol. Achos un o'r syniadau oedd gyda fi oedd lot. Ch'mod, 'dyn ni'n byw mewn byd nawr lle ma' 'na shwd gymaint o gynnwys digidol ar gael mewn shwd gymaint o ieithoedd wahanol, gan gynnwys mm. y Gymraeg. Falle bod hynny'n ffordd o helpu tiwtoriaid i allu personoli'r dosbarthiadau mewn ffordd sydd yn mynd i fod o ddiddordeb i'r dysgwyr, ond falle digon hawdd neu realistig i'r i'r tiwtoriaid hefyd. Felly casglais i wybodaeth ynglyn â sut o'n nhw'n defnyddio cynnwys digidol, pa fath o gynnwys digidol o'n nhw'n defnyddio, felly um, chymod, Instagram, YouTube, Spotify, Netflix, beth bynnag, beth bynnag. Hmm. A wedyn ni gyda'r holl elfennau hynny, dechreuais i wedyn ni dadansoddi'r data, edrych ar falle tueddiadau yn y data, edrych ar chymod, pa fath o bethau oedd y ddiddordeb i'r ddysgwyr a wedyn ni pa fath o gynnwys digidol sydd ar gael sydd yn cyd-fynd gyda'r diddordebau, chymod, falle oh, chmod, reels am rhyw bwnc arbennig, neu fideos YouTube am rhyw bwnc yeah. arbennig, caneuon, um, trailers ar gyfer ffilmiau, chmod, ac yn y blaen ac yn y blaen. Yeah. Um, a ffeindio i bod na tueddiadau yn y data, a wedyn ni dyna lle oedd chymod, y depth a'r grain size yn, yn dechrau yeah. dod, um, dod mewn. Felly yn amlwg oedd, oedd rai diddordebau nish iawn Ond ar y cyfan, ch'mod, ma' ma' pobol yn enwedig o o ch'mod odd falle oedran y dysgwyr yn eu hugeinie, tri dege, pedwar dege, odd pawb yn ysgrifennu pethau fel bwyd, teithio, chwaraeon, pethe eitha... Ie. hyblyg, eitha agored. Felly, chymod, oedd yn digon hawdd wedyn ni i ffeindio cynnwys digidol yn yr iaith darged oedd yn cyd-fynd gyda elfennau hmm. gwahanol hmm. o diddordebau personol y dysgwyr, a hefyd elfennau oedd o ddiddordeb i'r dysgwyr a oedd yn gysylltiedig gyda'r diwylliant. Felly, right. chymod, oedd ni fod y bobl disgrifennu bod nhw'n hoffi rhyw um, grŵp arbennig o, o, o ryw wlad, neu falle o diddordeb gyda nhw mewn falle lle arbennig neu bwyd penodol o'r wlad. Felly, eto, pethau sydd ddim mor anodd â hynny, mm. chod o ran ffeindio cynnwys digidol. Yeah. Um, oedd yn digon hawdd i ffeindio pethau wedyn ni, oedd yn, oedd yn, yn amlwg yn gysylltiedig gyda gyda diddordebau personol a falle diddordebau ieithyddol diwylliannol um, y dysgwyr. Felly gyda'r ddata yma, es i ati i greu cwrs uh, chwech wythnos, felly chwech gwerth, right. lle yn ystod y dosbarthiadau o'n i'n edrych ar mathau wahanol o weithgareddau a oedd yn fwy neu'n llai gysylltiedig gyda diddordebau'r dysgwyr ac a oedd yn fwy neu'n llai chymod, gyda'r syniad yma o depth, grain size, hmm. ownership, mm. oedd, y, oedd y lefel yn newid gyda'r gweithgareddau. Felly, fel arfer, o'n i'n dechrau pob dosbarth gyda rhyw gweithgaredd fwy traddodiadol o yeah. rhyw lyfr cwrs, neu y cwrs lyfr, neu falle o, um, chwm, mae'n y digonedd o adnoddau digidol y dyddiau yma, lle ydych chi'n drilio rhyw pwynt gramadegol ac ati. Felly, o'n i'n dewis rhywbeth traddodiadol, ond lle oedd falle'r pwnc Jac yn y hmm. cefndir yn rhywbeth yn ymwneud â rhywbeth o ddiddordeb i'r dysgwyr. Felly, oedd yeah. pob dosbarth yn seiliedig ar rhyw bwnc arbennig, cerddoriaeth, bwyd, ffilmiau ac ati. Yeah. Felly, oedd elfen o bersonoli yna, ond elfen ysgaf yn iawn, achos o'n i'n hmm. dewis mm. rhywbeth o rhyw gwrs neu rhyw, chymod, um, adnodd digidol. Felly, rhywbeth wedi cael ei creu ar yeah. gyfer cynulleidfa eang, gwedwn ni. Wedyn ni, yn ail ran y dosbarth, o'n ni'n dewis rhywbeth o'r byd digidol, falle fideo o Instagram neu rhywbeth o YouTube, rhywbeth fel yna, a oedd yn eto seiliedig ar um, rhywbeth o ddiddordeb personol, diddordeb ieithyddol, diwylliannol mm. i'r dysgwyr, ac o'n i'n defnyddio'r cynnwys digidol hynny fel sail y gweithgareddau. Felly, chymod, mae'n anhygoel, ch'mo' ma' ma' 'na sh- gymaint o bethe gwahanol 'dych chi'n gallu wneud gyda gydag un fideo o Instagram. Ie. Llwyth o bethe wahanol, dadansoddi'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio, disgrifio beth sy'n digwydd yn y fideo, yym ch'mod edrych ar y comments... Hmm. ...ma'r comments yn wych achos dyna ch'mod yym iaith go iawn, chimod, yn yn y comment sydd yym yn y cyfryngau... Ie. ...cymdeithasol, dych chi'n gweld enghreifftiau o iaith go iawn yn cael ei ddefnyddio. Hmm. Yym, chimod, dadansoddi, o'n i ddim, llu- chimod, y lluniau, disgrifio, chimod, edrych ar ansoddeiriau, yy, f- llwyth, llwyth o bethau wahanol dych chi'n Ie. gallu wneud. Trafod, chimod, sbarduno, wrth gwrs, llwyth o bethau. Wedyn ni, yn rhan olaf y dosbarth, o'n i'n gofyn i'r dysgwyr, wel, cyn y dosbarth, oedd rhaid iddyn nhw roi rhywbeth hmm. ar um, Pinterest bod. Unrhyw beth o gwbl. Unrhyw beth o nice. gwbl. Felly, dyma oedd yr elfen lle o ran, chymod, depth, grain size, ownership, nhw oedd yn gyfrifol am roi rhywbeth ar y Pinterest. Mm -hmm. A wedyn ni, oedd y rhan yma o'r wers yn agored iawn. Felly oedd pawb yn rhoi rhywbeth ar y Pinterest, a wedyn ni, o'n i'n trafod beth o'n nhw wedi rhoi ar yeah. eu Pinterest. Felly o'n nhw'n esbonio i bartner, um, heddiw dwi wedi rhoi fideo yma o rhywbeth, dwi wedi rhoi llun o, chymod, oedd lod o beth yn wahanol, llun o mm. dyma lamp newydd pan o'n i dros y pen wythnos, dyma fy nghath, chymod, lod, yeah. chymod, unrhyw beth. unrhyw beth. Doedd dim reole, really, o'n nhw'n gallu rhoi unrhyw beth o gobl ar y Pinterest. Mhm. Rhywbeth o ddiddordeb personol iddyn nhw. Ac y syniad yw hefyd, o'n nhw'n ysgrifennu ar Pinterest, ydych chi'n gallu ysgrifennu notes, ydych chi'n rhoi fel nodyn bach. Ie. Yeah. Ac oedd hynny'n ffordd wedyn ni hefyd o'n nhw gael bach o ymarfer ysgrifennu, felly o'n ni'n gallu edrych ar yr holl notes, gweld os oedd unrhyw camgymeriadau, os oedd unrhyw tueddiadau, o'n i'n gallu wedyn ni tynnu sylw at hynny yn y dosbarth ac mm -hmm. oedd hynny wedyn ni hefyd yn falle sbarduno trafodaeth am rhyw bwnc gramadegol. Yeah.
Ond syniad yw, gyda'r elfennau wahanol yma yn y wers, o'n i'n mynd o rhywbeth eitha caeedig, rhywbeth mwy traddodiadol, uh mhm. -huh. i rhywbeth lle fi oedd yn gyfrifol am y, y wers, hynny yw fi oedd wedi, oedd wedi ffeindio'r cynnwys digidol, oedd wedi creu y gweithgareddau, ond cynnwys a gweithgaredde o'n ni'n meddwl base o ddiddordeb iddyn nhw. Yeah. A wedyn ni ran olaf y wers, nhw oedd yn gyfrifol, nhw oedd gyda'r mm. ownership o'r ran yna o'r wers, nhw oedd yn dod â'r cynnwys digidol i'r dosbarth a nhw oedd yn siarad am beth bynnag o'n nhw wedi rhoi ar y Pinterest. Wedyn ni, beth o'n i'n neud, o'n i'n recordio'r dosbarthiadau, o'n i'n neud y mhm. dosbarthiadau ar Zoom, yeah. yn digon hawdd i recordio. A wedyn ni, treules i gyfnod yn dadansoddi'r holl um, wersi, yn edrych ar elfennau gwahanol o ymgysylltiad y dysgwyr. Felly, yn, yn Saesneg, o'n i'n edrych ar cognitive engagement, um, emotional engagement a social engagement ac yn y categorïau hynny wedyn ni oedd elfennau gwahanol. Felly o'n i'n edrych am bethau wahanol oedd yn digwydd yn ystod yr osbarthiadau, enghreifftiau o um, ffurf o ymgysylltu. Felly um, chymod, mae llawer o waith wedi cael ei wneud gan um, Daw, Dr Fung Daw, am, am yr elfennau yma o ymgysylltiad. A chymod, mae'n bethau gwahanol dych chi'n gallu chwilio amdani, er enghraifft, os ydy dysgwyr yn gofyn rhywbeth, os ydy dysgwyr falle yn adrodd rhywbeth yn ôl, os ydych chi'n falle hmm. cywir o rhywbeth, a wedyn ni mae'r dysgwyr yn ail adrodd hynny yn gywir, os dyn nhw'n falle sbarduno sgwrs gyda, gyda um, partner, er enghraifft, os dyn nhw'n helpu partner, y ffordd falle, mae'n elfennau corfforol hefyd, os di dysgwyr falle'n, chymod, um, neud yeah. symudiadau gwahanol, fel na, chymod, mae yna nifer o bethau wahanol dych chi'n gallu edrych amdano nhw er mwyn gallu mesur wedyn ni am mm. gysylltiad cognitive, emotional a social um, y dysgwyr. Felly, treuliau sy'n oh, bron blwyddyn yn mynd trwy'r recordiadau drosodd a throsodd yn edrych ar yr elfennau yma ac ni'n yeah. fel marcio wedyn ni bob enghraifft o ymgysylltiad o'n i'n gweld yn y categori yma o'n nhw'n cael ei ymgysylltu. A wedyn ni, o'n i'n cymharu'r data, felly o'n i'n gorfod gwneud bach o ystadegaeth, hynny rhywbeth eitha newydd i mi, er mwyn gallu crynhoi'r data ac edrych wedyn ni ar y, ar y tueddiadau. Um, hefyd, oedd doi beth arall, felly ar ôl pob gweithgaredd ym mhob dosbarth, mm -hmm. oedd y dysgwyr yn neud fel poll bach, lle o'n nhw yn rhoi barn am y gweithgaredd, ond yn y foment. Felly oedd e'n yeah. ffres, o'n nhw'n newydd cwblad y gweithgaredd ac oedd fel rhywbeth o ratings system, mm. lle o'n nhw'n graddio'r um, yeah. gweithgaredd. Ac hefyd ar ôl gorffen y cwrs oedd holiadur yn gofyn i'r dysgwyr siarad am y, y profiad, y profiadau gwahanol nhw'n wedi cael yn y cwrs. Felly, yeah. oedd fel yr elfennau gwahanol yma o ddata, felly rhywbeth oedd y, oedd y dysgwyr yn gorfod wneud yn y foment, Mm. -hmm. Rhywbeth oedd y dysgwyr wedi gorfod wneud ar ôl y cwrs, felly nhw'n gallu edrych nôl ar y profiad. A hefyd, wedyn ni beth o'n i'n gweld yn y recordiadau o ran yr ymgysylltiad yma, yeah. oedd hynny'n fy ngalluogi wedyn ni trionglu'r data a gallu ffeindio tueddiadau gwahanol, pethau falle oedd yn cyd-fynd gyda'i gilydd, falle oedd y dysgwyr yn gwneud rhywbeth ond yn dweud rhywbeth gwahanol. Oedd hynny'n ddiddorol, falle oedd y dysgwyr falle ddim yn sylweddoli bod nhw'n gwneud rhywbeth, ond mae'n gwirionedd yeah. o'n nhw yn. Felly, oedd nifer o bethau ddiddorol wedyn ni yn dechrau dod wrth i mi edrych ar y data, gan fod data o a, a, a ffyrdd yeah. wahanol o ddata gyda fi. Um, so oedd hynny wir yn ddiddorol. Llwyth o waith i ddadansoddi, ond wir yn wahanol achos o'n i'n gallu gweld tueddiadau a hefyd gweld pethau nad o'n ni wedi falle sylweddoli, mm -hmm. nad o'n ni'n nad o'n ni wedi ystyried pethau o'n i ddim yn disgwyl. Felly mae wedi bod yn broses ddiddorol iawn. Ie. Yeah. Um, yeah.
Mae'n ma swnio, mae'n swnio. So mae couple o cwestiwn jyst gloi cloi, sori, cyn i ni so- trafod kind of, y canlyniadau. A mae hwnna'n... Y dysgwyr nes ti ffeindio, o'n nhw'n o'n nhw'n astudio un iaith? Wel, wrth gwrs yn yr, ar gyfer y cwrs chwech wythnos, ro'n nhw'n un dosbarth, un, un dosbarth, tybio, yeah. ond ar gyfer y dysgwyr wreiddiol, o'n nhw'r un kind of grŵp, nes ti ddefnyddio, nes ti sôn am Nes i gysylltu â dys- ugain o ddysgwyr, dwedais ti? Dwedais i Felly, ugain? yym, yym, cysylltais i â n- chimod, nifer Ie. mawr o ddysgwyr, ond ugain o'n y pen draw os oedd yn gallu um, cymryd rhan, oedd- ac oedd hynny'n berffaith, oedd ugain yn, Ie. yn berffaith. Um, o ran y ddysgwyr, s- wel, Sbeineg oedd iaith um, y gwaith ymchwil, felly dosbarthiadau Sbeineg.
G- chimod, yy me- a- o'n i 'di wneud y gwaith ymchwil yn Llundain. Yn Llundain, mae nifer fawr o bobl sy'n siarad mwy nag un iaith. Mae hy- dyna course. natur y Llundain.
Felly, i'r dysgwyr Prydeinig, gwedwn ni, oedd y rhan fwyaf dim ond y Sbaeneg o'n nhw'n falle astudio, neu falle o'n nhw wedi gwneud bach o Ffraneg yn yr ysgol, yeah. neu bach o Sbaeneg, Almaeneg, ond Sbaeneg oedd yr iaith o'n nhw wedi penderfynu astudio nawr fel oedolyn. Ond, natur y lluniau, y llundain, oedd dysgwyr hefyd, oedd yn dod o wledydd eraill yn reiddiol, yeah. felly dysgwyr yn dod o'r Almaen, neu'r Eidal, neu Ffrainc, felly iddyn nhw, Sbaeneg oedd falle iaith rif 3 neu 4 yeah. neu 5. Oedd yn wahanol. Um, felly, ie, yeah, cymysgedd, cymysgwydd o ddysgwyr. Bys ni'n gweud dysgwyr pobl traddodiadol Llundain, bys ni'n yeah. gweud. Bod, um, yeah. yeah. yeah. Na cool. A hefyd, o'n i'n mynd i kind of nodi, mae'r gweithgareddau, mae gwersi ti yn swnio fel bod nhw'n symud drwy pethau fel Yym, so fi wedi wneud lot o ystyried o amcanion o tacsonomeg, amcanion dysgu Bloom, Bloom's Taxonomy of Learning Objectives... mm! ...so ti'n gallu gweld trwy'r gwersi, o yn dy wersi di roedd yym o' ti'n dechrau gyda rhywbeth eitha eitha led fel petai eitha arweinydd? Ar Ie ôl ma' ma' the gwahaniaeth rhwng teacher led um Ie. tasks a student student led tasks. Ie. Hmm. A wedyn erbyn diwedd y gwers ti'n go- o ti'n gofyn iddyn nhw kind of like ddefnyddio'r sgiliau dadansoddi a defnyddio Mm. kind of pethau fwy kind of be ni'n galw higher level thinking, Hmm. higher order thinking skills er kind of ar diwedd y gwers. So mae hwnna'n siŵr o fod oedd hwnna'n cael effaith cadarnhaol hefyd. Ond just cyn i ni troi at y cwestiynau cloi, um, beth weles ti yn y data? So nes ti gweld bod effaith sylweddol neu mm. be weles ti? Cwestiwn da. Felly, on, oedd yn ddiddorol. Gwelais i rhywbeth falle o'n i ddim wedi ystyried neu o'n i ddim yn disgwyl i weld. Felly, O'n i wedi disgwyl falle gweld fwy o ymgysylltiad yn y rannau o'r dosbarth, falle llai traddodiadol. Felly rhan dau, lle o'n i wedi paratoi rhywbeth yn gysylltiedig â diddordebau'r dysgwyr, a rhan tri, lle nhw oedd PR gweithgaredd, wedwn ni. A mae'n wir, dyna beth, dyna beth welwn ni. Ond beth oedd yn ddiddorol wrth triongli'r data oedd yr hyn o'n ni'n gweld yn y data a'r hyn oedd y dysgwyr wedi dweud yn wahanol. Mm -hmm. Felly, oedd y dysgwyr yn yr um, holiadur ar ddiwedd y cwrs, oedd e, oedd e'n eitha clir, oedd y dysgwyr yn gweud am nifer o resymau gwahanol, taw rhan dau o'r dosbarthiadau oedd o les iddyn nhw, o, o chymod, yn fwyaf, fwyaf o fydd iddyn nhw o ran dysgu a gallu siarad a defnyddio'r iaith ac yn y blaen. A rhan dau, jyst eto i, i, i gynhoi, oedd lle o'n ni wedi creu y gweithgareddau. Felly, o'n ni wedi ffeindio rhyw elfen o gynnwys digidol yn gysylltiedig a rhyw ddiddordeb ac o'n ni'n defnyddio'r Instagram, YouTube ac ati fel sail y wers. Felly, oedd hynny'n teacher-led task. Hmm. Felly, oedd y dysgwyr, dwi'n meddwl, pob un, di gweud, o, rhan, rhan dau oedd y gorau o ran, chymod, um, nes i fwynhau rhan dau, nes i dysgu fwy, o'n i'n teimlo fel fy mod i'n gwella yn rhan dau, o'n i'n teimlo bod mwy o ymgysylltiad gyda fi yn rhan dau, chymod, oedd nifer fawr o, o gwestiynau hmm. gwahanol. Mm. Ond, wrth dadansoddi'r recordiadau a chwilio am enghreifftiau, cognitif, um, social, emotional o ymgysylltiad dysgwyr. Rhan 3 oedd y rhan lle o'n nhw'n dangos fwy o hmm. ymgysylltiad. Felly oedd hynny'n ddiddorol, achos mae'n y cwestiwn, mae'n mae'r cwestiwn mawr wedyn ni o ran sut mae dysgwyr yn gweld rôl y tiwtor Right.
Achos o'n nhw i gyd yn meddwl taw rhan dau oedd lle o'n nhw wedi gweld fwy a fwy o gennydd yn eu sgiliau, bod nhw wedi gallu ymarfer, bod nhw wedi dysgu fwy. Ond oedd y data yn dangos bod nhw wedi ymgysylltu yn fwy yn rhan tri lle nhw oedd mm. PR werth, o ran yr ownership, nhw oedd O'n i'n eistedd nôl tipyn bach yn branch fi ac yn gadael iddyn nhw sgwrsio a siarad a chwod, um, rhannu syniadau. Felly mae'n ddiddorol. E, oes, ydy dysgwyr yn gweld bod y, y, cael y tutor yn falle mm. rheoli'r gweithgaredd? Ydyn nhw'n gweld hynny fel rhywbeth pwysig? Mae'n ddiddorol. Yeah.
So, Beth yw'r cam nesaf te i ti? Be, ble ti'n mynd o fan hyn? Be, ble ti'n mynd? Cwestiwn da, cwestiwn da. Um, Wel, y, y, y cam ar gyfer eleni yw ysgrifennu, yeah. parhau i ysgrifennu. Gobeithio gorffen y flwyddyn nesaf, ond gawn, gawn ni weld, gawn ni weld sut mae pethau'n mynd. Yeah. Ac yy parhau parhau i... Ie. ...i addysgu dwi wrth fy modd yym... Ie. ...gyd- yy wel ieithoedd yw yw ch'mod fy fy maes i dwi'n angerddol iawn dros addysg ieithoedd lluosog yn gyffredinol felly yy y Gymraeg, y Sbaeneg, Eidaleg ac yn y blaen dwi wrth fy modd... Ie. ...gydag ieithoedd felly dwi 'di bod yn gweithio ym maes ieithoedd nawr ers i mi adael y brifysgol felly 16 mlynedd, mwy neu lai, ym, ym maes yeah. ieithoedd, felly dyma, dyma fy maes, felly yn, yn sicr nice. byddai'n uh, parhau, ond um, dwi wrth fy modd yn ei pethau gwahanol, prosiectau gwahanol, um, ymchwil gwahanol, felly gobeithio bydd yeah. uh, digonedd o amrywiaeth yn y dyfodol hefyd. A dwi'n siŵr, dwi'n siŵr. So mae hwnna'n dod â ni te at ein dau gwestiwn cloi. So mae pawb yn cael y dau gwestiwn. So mae cwestiwn cyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â dy kind of bwnc yn fwy? So os yna podlediad arall, na llyfr, oes yna unrhyw beth arall mae pobl yn gallu wneud i kind of dysgu mm. mwy am dy bwnc? Wel byswn i'n sicr yn awgrymu edrych ar rhai o'r pethe 'dyn ni 'di trafod heddiw felly yym... M-hm. ...context personalisation yn Saesneg yym sydd yn bennaf fel o'n i'n gweud ym maes mathemateg ar hyn o bryd ond yym gobeithio bydden ni'n gweld mwy o hynny ym maes ieithoedd. Byswn i hefyd yn awgrymu edrych ar y y syniad yma o catch and hold um, mm -hmm. sydd yn, yn rhywbeth ddiddorol iawn i tutoriaid, dwi'n meddwl. Yeah. Ac wedyn ni i edrych ar ffyrdd wahanol o ymgysylltiad, felly byswn ni'n awgrymu archwilio um, cognitive engagement, social engagement a rhywbeth yr enw emotional engagement. Um, sef ffurf wahanol o edrych ar mm. eto'r gair yma ymddygiad um, dysgwyr uh, yn y dosbarth. Mae hynny'n uh, rhywbeth ddiddorol iawn a bydd mae llwyth, llwyth o waith. Yeah. Um, a wedyn ni, wrth gwrs, os ydych chi'n dechrau chwilio am pethau ynglyn â cynnwys digidol ym maes ieithoedd, mae yna fwy a fwy a fwy o bethau am hynny hefyd, a pwysigrwydd yeah. defnyddio cynnwys digidol yn y dosbarth, a defnyddio pethau cyfoes yn y dosbarthiadau. Felly, um, chymod, um, digital content in language learning, mae yna ma llwyth o waith fanna hefyd, um, gan Reynard ag ati, felly llwyth o bethau. Felly, felly fyswn ni'n awgrymu, os oes diddordeb, i chwilio am rhai o'r pethau hynny, a bydd... Uh, yeah. gormod, gormod, gormod o bethau. yeah. Ond yeah. llawer iawn o waith diddorol iawn yn y maes. Yna wych, a mae hwnna'n dod â ni at ein cwestiwn olaf, falle ein cwestiwn pwysicaf, ydy beth wyt ti'n neud i cadw'n sen yn ystod y PhD? Achos mae PhDs yn gallu bod yn heriol, beth ti'n, you know, takes the edge off, Gwyn, Love Island, Wel, well, ba, bach o rioch er, gwrs, a ti'n gael maen. Um, cwestiwn da, dwi'n meddwl, Un o'r pe- m- mae 'di bod yn chimod yym emotional rollercoaster i i i chimod yn enwedig ar y dechre o'n i o- o- o'n i'n yy ffeindio hi'n anodd weithie chimod yn yym... Hmm. ...o' chi o' chi'n ca'l yym chimod y cyfarfodydd ac ch- ma' nw'n anodd iawn ar y dechre achos dych chi'n dych chi'n angerddol dros eich pwnc a dych chi'n ceisio wneud eich gorau glas, ond wedyn ni, chymod, weithio mae'r awgrymiadau ddim cweit fel dych chi eisiau clywed, felly mae angen i chi yeah. ail ddechrau. Nes i ffeindio hynny'n wir anodd i ddechrau, um, ond o ran cadw'n sein, i fi, falle dwi wedi bod yn lwcus i ryw radde, taw PhD rhan amser yw hi, a hmm. dwi'n gweithio llawn amser. Felly wrth weithio llawn amser, efallai oedd llai o amser gyda fi i deimlo dan straen gyda'r ddoethuriaeth, achos yeah. does dim digon o oriau yn yr wythnos. Um, felly, falle, mae, mae wedi bod yn anodd gweithio llawn amser a gwneud y doethuriaeth, ond efallai i raddau oedd hynny'n rhyw fath o blessing in disguise, achos oedd, felly, dim llwyth o amser gyda fi i dreulio ar y doethuriaeth. Oedd angen i fi barhau yeah. i weithio llawn amser hefyd. Felly efallai nath hynny fy helpu i, i chymod, gadw'n sein. Achos oedd dim amser da fi i ffaffio ac oedd dim yeah. amser da fi i fod yn rhy, falle, i deimlo'r pwysau neu falle teimlo gormod o emotion. Ac roedd wythnosau ofnadwy ar, ar y ddechrau yeah. yn, yn sicr. ond efallai o'n i o'n i'n lwcus bod digon o bethe eraill ar y gweill hefyd felly... Ie. ...falle dyna awgrymiad yw yw sicrhau bod digon o bethe eraill gyda chi ar y gweill hefyd a bod y... Ie. ...doethurieth falle ddim yn troi mewn i'ch bywyd i gyd, i chwi chymod, so yeah. bod pethau eraill da chi wneud hefyd. Um, mm. A, a chymod, bys, bys ni yn awgrymu gweithio o fewn y maes hefyd, achos mae hynny wedyn ni'n rhoi llawer fwy o brofiadau i chi, syniadau, dych chi'n cyrraedd â nifer o bobl sydd yn chymod, arbenigwyr yn y maes, felly mae gweithio wedi bod o fydd mawr i mi hefyd. Dwi wedi bod yeah. yn lwcus iawn i gwrdd â phobl anhygoel, felly Gweithiwch ac astudiwch. Na. yeah.
Amrywiaeth, beth maen nhw'n dweud? Variety is the spice of life. Wel, uh, ie, yeah, mae wedi bod yn spicy iawn. Dyna ni, dyna ni. Na, wych. So, cwestiwn olaf olaf te, ble mae pobl yn gallu dy ffeindio di? Os LinkedIn, Instagram, os unrhyw beth gyda, gyda ti, bod pobl yn gallu ffeindio ti i ddysgu mwy amdano? Oes, um, wel, well, dwi, dwi ar Instagram, ond mae hynny'n bennaf yn lluniau o wyliau a fwyd, felly falle ni lle gorau. Ond uh, dwi ar LinkedIn, dwi'n dwi, ceisio rhannu pethau ar LinkedIn yn aml, felly ydych chi'n gallu fe ffeindio, just Laura Jenkins, um, dyna fe enw. Um, a ie, yeah, dwi'n ceisio rhannu pethau o ddiddordeb um, ym maes ieithoedd yn gyffredinol, felly y Gymraeg a ieithoedd eraill hefyd. Um, mae ddiddordeb mawr gyda fi mewn ieithoedd lleiafrifol, felly chymod Basgeg, Cerniweg ac ati hefyd, felly dyna falle yw'r ffordd gorau o um, falle, ymgysylltu â fi neu fy ffeindio. Gwych.
Na, diolch Laura. Oedd yn hyfryd. Diolch. Gymryd, diolch yn fawr iawn. Diolch am y cyfle.
Diolch yn fawr iawn am rando ar y benod hon o ymchwil ar y gweill. Heddiw, clywon ni am brosiect Laura sy'n ymchwilio diddordebau dysgwyr mewn gwersi iaithoedd. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon, ac os hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, Sicrhewch eich bod yn dilyn ymchwil ar y gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am wrando a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil yn fuan. Diolch pawb.